machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi amor kod jowinjo duto mobet piny e kinde machalo koda maendi ka gin kod siso kane girito mana kawuono ni wan kod okinja ewi got ramogi kaendi kendo achiel kachiel okinja dwa kolo weche moko mosebedo kakelo ng'ik kethruok mathoth ahinya kotere kod ngima mar dhano kang'eno kinja got chal nadi Oh, Wuod Komenya got ber kendo waneno ka koth dudo koro jikwara mogo nego bed nani ikre dhi puothe to chik ma juogi dwa ni mondo owuogo kaka ne juogi wuotho koda yor lek gotieno ba wuothi piny ramogo ajwang' to wayudo ka dhano machon opogre gi joma sani to onego bed ni wacho ni jogi e joka to joka pogre gi jogi mm. koro juok ramogo ajwang' owacho an okinja adwa ni mondo ilere nyikwa ramogo ajwang' kaka piny orochre mm. koro wadwa wuoyo kawuono kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni orochre e kor gweng' mm. ing'e ni sani piny luo sani dhano orochre dabal mm -hmm. kor gweng' mm -hmm. to gikia awinji jonyuol orochre mm -hmm. nyithindgi bende orochre mm -hmm. nyaka puothe mm -hmm. ma ji puro be orochre tiek ichieg mm -hmm. Yudo nikech ji ok luwre kod weche Ramogi Ajwang'. Koro iyudo ka ng'ato wuotho gi sim mang'ongo, orwako sut, en gi gari, to timbene to kirango tiyudo ni orochre. E koro ma mwadwa ng'iyo. To rochruok nitie tieng' diriyo. Awinjo. Nikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e. Nitie rochruok moro ma ichulo gowi. olemo mane kwereni ochamo ichulo olemo mag kwere eh, eh, kaka muma wacho ni olemo ma kwer ochamo ema diko lak nyikwayo mm -hmm. koro iyudo ka ng'ato orochre ma kata piko koriembi i senta mm -hmm. to ng'wech miriembe ing'iyo tiwacho ni to wuod ng'ani ang'o matime ochulo gowi ochulo gowi eh, kata ng'ati neno ka en timbene uh -huh. opogre mag ji mm -hmm. mano chulo gowi mm -hmm. To ok ni ji te, ing'e ni kwa Ramogi sani ko- kosewinjo to kiny gokinyi, Mm. nowinjo ka Tobi Gokinja wacho Mm. ni kara gini en na rochruok. E lwet dhano be nyalo ng'ato be nitie mapondi to kichoro mach. Mhm. Koro ineno ka in yore ni dhi kare. Mhm. Koro pogruogo nyaka ing'e. E, koro wapogo nigi maber. Koro wadwa ng'iye achiel kachiel ni to ere kaka ng'ato nyalo ng'e ni orochre. Mhm. Mokwongo, Mhm. king'e ni center Mhm. moloyo puotheni Mhm. kata kari mar tich Aha. mani rochri ma in gokinyi idi gaset Eh, ka wadu obiro limi ing'eni Aha. chik ramogi ajwang' dwaro ni ka wadu obiro limi dalau gokinyi gokinyi Aha. to openjo ni to wuon onyango nitie iru tiwacho na ah wuon onyango ni umolo bi ane ka ineno babau ne owog ang'o Aha. owog opanga kara dhi manye puodho mani to kang'ane nyaka bed nobeto puodho mani tie aorano eh koro ki, ki, ka o, wadu moro biro limi Aha. ti tipenje gan to dhi kany mm -hmm. tiwacho ni ah dhie tok kobwanda ero pa samoro kwayo jamni kanyo Ero. Eh, koro kiny ko bilimi tiwacho gan odhi kwath odhi e puodho odhi puodho mm -hmm. mani ber mm -hmm. to kiwinjo ni odhi center ero ni ni ni kidwa ng'ato wadu biro limi tiwacho gan ni dhi dhi range dho duk ng'ane Ma- koonge kanyo Aha. to ng'iyo tend ng'ane to sechego to ji nie puodho E, ok okinyi
mano ng'a morochre sechego ji nie puodho to in in kajwa e in kajwa in kaka se e in ong'e higa ah, ing'e nitie moko ma bende ok nyiewo to ok ginyiewoga Eh? gigumo Ero. idhi yudo ku- gigumo kar gaset Kendo girango utwe i gaset ma kata joma dwa ng'iewo koro Ah, ok nyal oumo ng'iewo. kanyo te Aha.
Eh, mago gin jomorochre baba wachango sani Eh. gini wakawo gini wakawo Ero. Eh, mano koro irochri Ero. To dhi rango gaset ok rach, kech ing'e ni Ing'eyo ka piny idhi. inyalo mondo dhi puodho. Kara osewach ni dwa daru lol. Mondi puodho puro ma nyese puro ka nyodhe ka yem nono. Ineno ga ndege ka ringo malo, Eh. iwuoro ga ni to eh, Amolo osekawo loch. Ero. Kara GSU mobiro. Puodho ne dwa dare Eh, di. koro Koro in- redio nam lolwe nyaka iwinjo kiny. Ehe. Mani ng'en to kirochiri. to okwinjo namlolo koro dhi adhi puodho Koro dhi adhi puodho.
Watemo ga na nyiso nyikwa Ramogi ni king'eny i senta moloyo puotheni kata kari ma tich. Ero. Mani irochiri. Ero. Ibede ng'at ma kipenjo tiwacho na adhi manye puothe ma to ka ng'ane. to kidhi ka ji odhi kuro to yudi kuro Eh, koro kanya ageno ni nyakwara moga jwang'o winjo. Ng'e ni roch pod ging'eny. Mar ariyo, kitedri gi chiegi simba. ero To dhako pod konyuol, pod miaha. Ing'e ni ka Mano singla.
Ah, ah, ing'e ni awinjo ka koro mi- mine wacho. Eh, Luongi nyaka nyaka magambo. onyade wachni. Eh bi winje ang' motimre thuru. Ing'e ni ing'e ni ringe dhi. Eh, To koro emomi pod wagine nega wa- koro wadwa nuon gi. eh. kitedri gi chiegi e simba ero to dhako pod konyuol eh? pod mia eh? mani in ng'ama orochre dhako kapod kotieko kata higa dalau eh? to usechako tedre kode e simba, e simba. to ing'e ni ing'e ni to jonyuolni eh? to ti malo eh? monego bed ga ni chi jaodini eh? ema konyo jonyuolni malo, malo. to in nyo biro pok otieko juma en piny une simba mwalo kae une simba mwalo kae uh -huh. ing'e ni gik ailago uh -huh.
ok mano miyo ng'ato rochre nikech ok ber kidaro guo mamau odhi odhi ka simba Eh, eh. Eh, ing'eni joma To malo cham- to kech kech Eh, ng'inye ji. eh, ing'eni kiyudo ka guok ng'eny dho simba Ehe. ing'eni dalano ok dhi maber Awinji. kendo nyisi ni aot dalani Eh. ojwang'o jomalo Mhm. Eh, onego bed ni guok nindi dhood wuo- od wuon dala Ka malo idonjo idado ka e dho jikon ka. Eh. ema guogi luorre ji kod dayo to kata kochuno ni tedo Aha. to ni tedo ga nikech ing'e nitie deye moko ma be dondre Ero. gima sama idonjo no ka nindi koro idwa tok Aha. en ko kowuok odhi omo pi aora sa to sa ariyo Sa- otieno eh. Eh, ni ritie mondi chiemo to yien osechiek modong' ne toko kende Eh, to moko be ing'e ni mine mondi ing'e ni nitie deye moko ma be juogi nyaka siemgi Mhm. e apano gidongi kit ramogi ajwang mm -hmm. ok ne gidongi siwinde mm -hmm. e ma yudo ka chieng to kalot mm -hmm. chiwoyi matoko gir kado en chiwo yo ng'eyo maler yo ng'eyo maler gir kado to en eh, chieng toko to en eh, oger ae ting'e ni ok en gima ber kitoko mhm. to chiwodi ema koro itoko ni matin ng'e ni sechoko jogi mihero te eh? koro chiwo ite mi matin to en wendi odi ka en mano chiedo Bien motedo chiemb chiemo chiel. Ah, dego geri chiedo. Ano nyalo wacho ni iketho gamo. Eh. Ing'e na seji sidi. Ah, idwa chodho ma mang'eny. Idwa chodho ma eh oger kanyo matek.
Ni sa lot. Wadi ngin ke ne kwatiga gamo mang'eny kama. Eh eh. Hmm? Utetu masane ni. Tetu masane uketho mo. Karen mana yo migo migari go e, e, eh, to e, eh, ah, chiedo. Iketho mo na to jaode monyiewo mo. Ok jaode monyiewo mo. Moto kwa Nairobi. Eh. Eh, Koro kit Ramogi Ajwang' Mhm. chik ok oyie mondo dichwo tedre gi chiege e simba kapod nyako te- ginene idwa ni dhi kucha Kise tegi. ka nyithindo koro dongo Eh, koro owadu bende okendo koro iweno owadu kanyo tidhi koro ng'ata ng'ata ma winja nyikwa Ramogi joma tindo akoro iwinja rach ni koro uwinja e yodu aber kuwinja malo ka jonyuol to bene ni jonyuol be winjo malo Eh, kokinyi urom godiechieng' kitedi yodi gi chiegi Eh. to kata gima opo kitero thurgi mm -hmm. mani rochri mm -hmm. haya mar adek mabe nyalo nyiso ng'ato norochre ka in kod pesa mm -hmm. to anyuola ni kod wedeni mm -hmm. ok goni simu mm -hmm. e eh, ja mwandu to dwe nyalo rumo ma kiwinje simu ma, ma watni moro go eh.
wadu moro ok gochoni ok gochni nyamino mugoku moro bende ok gochni ah.
to wedeni kotho uh -huh. biwinjo mani dhoji no akoth notho akoth nyamera O- o- Iwach- iwacho wach manadi Oike kaka ruoth. to kata ka yudo lipot Eh. yudo yudo lipot kodog dariyo ni kinyi iko Eh, kata liet imege gweng'u gi wedeni Eh. ok nyisiga Eh. mani rochri to ka in gi pesa Eh. to sime ywak okinyi nyaka odhiambo Eh. no bing'e gima timre Eh. Neru moro tho ka magambo. Eh. Ing'e gima timre? Ero. Akoth nyohere gi jaode. Ere. Mane kik in ng'ama orochre. Mm. Ah, yo machielo nyakwara Mogajwang' ma be ng'ato nyalo ng'e ni orochre go piny Mogajwang' ka. Mhm. Kinyuolo nyithindo ariyo Mhm. ka ichungo nyuol. Mhm. Eh, Nyuolo nyithindo ariyo Ai mako break. kori mako break Podi pimo piny. ni pimo piny.
Piny tiya tek.
Mani irochri. Kwani nyithindo bro chama ang'o? Eh, ting'e ni kowacho nyithindo bro chamo ang'o? Ing'e ni mano koro Eh? e thuon ng'a morochre Ero. kuom jo morochre te Mhm. ng'a man gi nyithindo ariyo ni ng'a morochre Mm. e ing'e ni piny luo ka Mm. ot ka ot nyaka yudga ng'ama ot odongo Mm. koro nyasaye nochano ni ibiro bedo gi nyithindo abich Mhm. ma mano osechan nyithindo abich gi biro bet i odi Kamano. wuoyi maduong' Mhm.
nobed jokuny ji kor gweng' Ero. ing'e ni iyo- ing'e ni joma mine nyaka winj Ero. nyaka ibedie gi nyathi mibe jwang'o ni piny Ero. Eh. mano kit Mano ramogi ng'ato jopiny, idwaro ni mano Ah, ng'ato mano jopiny. kit ramogi Mano ng'ato jopiny.
ging'e kata e ot ka ot kata ji som te man gi digri Ero. nyaka ang' iyudie moro ma en omera amera ma en kata gik miwachogagi To- omorne To kidwaro gik adier to lero. Eh, ah, adiera to lero adiera to lero to kore to adiera onge Onge. adiera na kor jomoko Ero. Pod otiyogo. Eh, koro ikit piny. Ero. Nyaka yudi ng'at ma jomorochre. Ero. Koro nyakwara moga jwang' nyaka ng'e Mhm. ni kiwuotho e piny ka, Mhm. gik moko duto minenogi Mm. gin mwandu. Mm. Koro dhano nega mwandu. Mm. Koro Nyasaye miyi thu kokalo kuom nyithindo. Mm. Koro ng'ama odich nena ariyogo orome. Ng'ino wuoro ni piny tek. Nyithindo nikech nyithindo e e weg mwandu. Nyithindo gin gweth. E, ma kata inena mtoka maduong' kata inena ot moger maber en ma nyathi ng'ato. Ah, yo machielo en kipidho od ng'ato to odi to kethre. E, Ipidho od ng'ato to odi to kethre. Ero. Mani ng'e ni ng'ama orochre. Chi ng'ato imiyo siling' aluf apar. Kae be moting'o migawo ma jomorochre. Ero. Kibwonjo Aha. dhi pidhogo nyithi wuoyi wadu Ero. Eh, chi ng'ato imiye siling aluf apar kibwonjo idhi- odhi pidhogo chi wuoyi wadu ma umosre na kugo bang' piny Ero. bang' piny tarino Ero. utagen kumfu kendo chi ng'ato to inyalo nyierogo bende lak- bende laki magul Eh, bende laki magul to in kiduogi odi Eh, tingino to- ka ng'ama to nosero chiegi- chiegi timi siling mia abich kiger kendo duok chenji to dhi pidhogo nyithindi siling piero abich to duok chenji Eti dwaga ni duok chenji. Nitiyo Ing'e- wa- Ni chieng' chieng' ing'e nami pesa to ne Nitiyo kiduoko manade? chenji. Koro iwinjo kibondhri. Eh? Eh, Koro ing'e ni iyudo kichulo ot. Mhm. Si od ot ma ininde dichiel i dwe. Ero. Siling alufu apar gabich. Aha. To odi mininde gi nyithindi Gi- ndalo piero ariyo gochiko kata piero adek. gi jogi te Gi jogi te. gi wendi be nyalo ninde Siling alufu adek.
Koro ka mano koro e thuon rochruok. Osiepa mani rochri.
Mano koro ng'ama orochre.
Mhm. Haya, mar auchiel ma be inyalo ng'ego kirochri, mhm. wacho ni kichamo kuon gi rech i otel. Ero.
Kidok i odi, mhm. tiyudo ka jogi ochamo alot. Sukuma. Eh.
To ok iwinje ka remo moro kayi, ni nyithindagi osega chamo alot. Ero. Dhi mana koro gi jumba ariyo. To I- a- an to nya chamo ring'o Eh, ito nyi chamo ring'o. nyocha ncha chamo Eh, rech ting'eni nyithindo, Eh? tindo bi ng'eni riekega. Eh? Koro in ing'eni kiserawo kachi cha- chamo gweno, Mm. biluwe soda. Mm. Koro iduogo kiyieng'. Mm. Koro kom moro bende wadu nomiyi. Nge ng'a moro ochireno, gin gi kombegi moko machon. Ero. Koro inindoga kanyo. Mit owadgi ni- nowene Eh, ting'eni- owadgi mama be sama lwete ne ni god koro wene Owene, kombe eh, machon eh, ting'eni joma mine riekega. ero Ingen paka jalo biro bia to ywak itie kom kuma ininden. To ok odwa wacho to ong'e ang'e malong'o ni mae Eh? to rawi otel. Mm. Koro en gima rach ahinya ka nyathino chamo alot biro ng'we dhogi. Mhm. Wacho mama chamo ying'o. Baba dumi ying'o.
Ying'o ying'o. Wan to wachamo sukuma. Wa chamo sukuma.
Koro mani ng'a morochre. Ero. Eh onego bed ni chiemo gi nyithindi. Aya mar abiriyo ma bende wang'iyo go ni inyalo ng'e nadi ni rochri. Kokinyi mang'ich e odi Ero. imondo ka kong'o Mhm. to jowadu dhi puothe Mm. in okinyi mang'ich kichiew to ka kong'o emirie to jowadu dhi puothe joweteni mamoko dhi e tich idhi tich Mhm. mani rochri ero aya machielo kidhawo kod jonyuolini Mhm. ei dala Mm. mbeseni to osegolo dala Eyo. gin gi miechgi Mhm. e ka be nitie jomoko ma wuon gi moko go lweny e dala ka Gimin-gi. gimin gi bondo to chuo wiye lwar dit wi wiye olaro kod wuon kiawo to kar rito ni mondo obi opogne ni lowo mamwalo cha to mara eh kata ni koro ichung' go panga Ero. ni dwa ni babu ous lowo idwa dhi nyiewo apiko mani ng'a morochre koro wayudo ka jomorochre thoth i piny luo machielo be minyalo ng'e kirochri kiriembo apiko to kama ikale to jowadu nitie Tikalo gi neko. Ero. Iriembe matek. Koro ji re- Michung' e apiko.
bichung' i wi apiko. Tiende ni gipolo.
Bitie- ah, Kata inyalo biro bi go Bottom kon- up. eh, bi go kona dichiel. Bubure madum kanyo. Okinyi sa ineno ng'ama ng'ama orochre wi apiko. Eh. Chieng' mokelo kitundu gi wuok apang. Eh. Bottom up, bottom. La lwete nene piny to Eh, tiende nene malo. Ng'en koro gimarach.
Apiko to dhi.
Eh, Gimarach ni sani igweng'. Eh? jokapange ma kodwa gi gweng' to rochre molo jogweng' jogweng' ineno ka jakapango ne ma koro rochre yudo nitie jakapango moro mo aga piko Eh. neno aga piko Nairobi nyaka idala Ero. Eh, koro wuoro ni jini ngina wuok saa apar gachiel Ero. akalo gache mang'eny iyo ka nobe komor nokalo gache koro nyikwara mogajwang' Eh. wayudo ka piny luo rochre koro ka wechego muli Mhm. to odwa ni lok pachi nikech ijuogo osefwenyi Mhm. ni in achiel kuom jogo morochre E ageno nyikwa Ramogi momako wechegi boweyo timbegi to rochruok be bonawo kuome. Ka ok en mar chulo gowi to ka en mar lwet dhano to bende inyalo ringo kuom joma riek en joma riego be tiyo njawre Tinde ji chalre.
Eh, ti gi chalre koro inyalo lwar ilamo to lamo ni bende to bende en nie- en nie yore koro in iwuon an ilokri aloka Geno ni kwara mogo winjo kanyo. Wan kod okinja ma kawo wi got samo ka ndiko okinja kolo kaka ng'ato nyalo ng'eyo ka orochore e kor gweng'. Wach mosekelo ng'ikruok ahinya kaluwore kod timbe ng'ato kod kite e gweng'. Iyudo ka ng'ato ne wuok piny kong'a maber mokalo to kore ka to chako rochre. Luwore kod timbeni